דאס איז טאקע א שאקירנדע טיטל, אזוי פרימיטיוו און איז אזוי פארבונדן מיטן אלטן רעזשים אז מען וואלט טאקע געקענט מיינען אז עס איז פארשוואונדן, און ניין עס איז נישט פארשוואונדן, און אפילו די, כ'האב קיינמאל נישט געטראכט וועגן דעם, איז דער דאקטוירים פראצעס געווען ווי איר זאגט א מין בלוט

אויסערגעווענליך גוטע ענטפער, ווייל איך מיין אז מ'דארף זיך מ'דארף זיך פארנעמען מיט דער טעמע פון רעסטיטוציע, למשל איך האב אפאר פאלן, איך האב ביישפילן וואו למשל אין וויניצא, אין דער שטאט פון וויניצא, א אידישע טאטע און א זון קערן זיך אום פון עוואקואציע, זיי בעטן צוריק זייער האב און גוטס, נו, זייער שטוב אדער דירה, און מען גיט עס זיי ניט, און די ארטיקע האבן זיך באזעצט דארטן, איז זיי ווענדן זיך צו די צו דער מאכט, און די מאכט זאגט, אה, עס מאכט ניט אויס, איצט וואוינען דארטן אנדער, איצט וואוינט דארטן אן אנדער משפחה, גייט און באזעצט זיך אין אן אנדער א שטוב. יא? דאס הייסט, די פראבלעם פון רעסטיטוציע, וואס איז אויך א מאראלישע פראבלעם, ווערט ווערט ניט באהאנדלט זייער גוט פון די סאוועטן, און אסאך אידן באקלאגן זיך, אסאך אסאך אידן וועלן אפילו שרייבן צו מיכאעל'ס, יא? און מיכאעל'ס אליין וועט זיך ווענדן צו די די די מאכט אין מאסקווע און און און זאגן,

וואס איז איינע פון מיינע באליבטסטע שרייבער וואס איך נעם אן אסאך פון אסאך פון אייערע צוהערער קענען יא, איך ווייס ניט אויב מען האט עס איבערגעזעצט אויף יידיש יא, זיין זיין גרויס ווערק זשיזן אי סודבא יא, דאס דאס לעבן און ווי זאגט מען לייף אין פעיט דאס לעבן און.
גורל און יא. יא. נו, הכלל, הכלל, ער, ער, ער איז איינע פון די זשורנאליסטן, פון די שרייבער פאר דער, פאר דער הויפט זשורנאל וואס גייט ארויס, פאר די הויפט צייטונג, אנטשולדיגונג, וואס גייט ארויס פון דער רויטער ארמעי, און ער שרייבט דארטן, אבער ספעציעל אין זיין טאגבוך, ווי שאקירט ער איז פון דעם אנטיסעמיטיזם וואס שטעקט ארויף דעם קאפ, ער וואס האט אזוי געגלויבט אז סאוועטן פארבאנד איז האט באפרייט אידן פון אנטיסעמיטיזם.
אייב מיר האבן צייט, איך בין נישט זיכער וויפיל צייט עס בלייבט אונז, אבער איך וויל אייך פרעגן, ווי וויכטיג איז אידיש אין דער פארשונג פון דער געשיכטע פון סאוועטישן אידנטום? ווייל אפטמאל זעט מען אז מענטשן שרייבן וועגן דעם אן אידיש, למשל ווי האט ער געהייסן, וויינבערג'ס בוך וועגן ביראבידזשאן.

איך האלט אין אלגעמיין אז אז מען פארשט אידישע געשיכטע יא מוז מען קענען די אידישע שפראכן, מען מוז קענען אויך די ניט אידישע שפראכן ווייל אידישע געשיכטע איז א דיאלאג צווישן אידן מיט אידן יא אבער מען מוז אויך קענען די אידישע שפראכן, און אז מען פארשט די אידן אין מזרח אירופע און אין סאוועטן פארבאנד מוז מען קענען אידיש, ווייל דאס איז געווען זייער שפראך. אוודאי אין די נאך מלחמה'דיגער תקופה ווען די מערהייט פון די אידן פון געוועזענעם תחום המושב זענען אומגעקומען קען מען זיך אפשר אן עצה געבן אן אדער אדער ניין, איי טעיק דעט בעק, איך מיין אז מען מוז קענען די אידישע שפראך, מען מוז אויך קענען העברעיש, ווייל אסאך אידן למשל וואס זענען געווען פון פוילן און נאכדעם אריין אין סאוועטן פארבאנד און זענען געווען אין גולאג, און געוויסע פון זיי זענען געבליבן אין סאוועטן פארבאנד, אנדערע זענען ארויסגעפארן קען ארץ ישראל אדער אדער ישראל און